Хәерле көн, хөрмәтле Акчарлак сайтын караучылар! Бездә бүгеннән яңа рубрика Акчарлак ревизоры дип атала. Без танылган кешеләрнең бакчаларына барып, аларның нәрсәләр белән мәшгуль булуын карап кайтырбыз, түтәлләрендә нәрсәләр үстерәләр, нинди яшелчәләр бар һәм ул яшелчәләрнең күршелек тәртипләре сакланганмы һәм башка сорауларга бергәләп җавап эзләрбез. Без бүген Озерный поселогына, ягъни Күлле, Зөлфәт Зиннуровның биредә өе урнашкан Әле ул өенә күптән түгел генә салып чыкты, шуңа күрә ул ниләр белән яшәп ята икән, нәрсәләр үстерә икән, бүген барысын да бергәләп карарбыз. Зифет, менә синең бакчаңны карарга килдек. Юк инде, бакча түгел инде бу, көлмәгез инде алай дип. Нәрсәләр үстереп ятасың?
Мин бит алдан ук әйттем, бакча түгел, ә менә бу җир буш тора торган инде, әйе бит, монда кояш төшми, бу ике өй арасы. Монда җил генә исә. Мин узган ел чыктым да шулай дип, ничектер монда кай тукта, казыйм әле дип казый башларым. Казыгач инде, мин әйтәм, утыртырга кирәк. Әллә кайчаннан калган орлыклар бар иде. Шуларны утырттым. Моннан соң инде хәзер әйтәм, койма кирәк бит инде. Безнең сыерлар, кәҗәләр күп иде әле узган елда. Быел калмады инде. Менә бу элеккеге поддоннарны тезеп куйдым. Мин аны кызык өчен генә тезгән идем, әйтәм, үсмәс бу дип. Кишер хайран үсте узган ел. Әйе. Аннан соң менә анда чөгендер утырттым мин. Узган ел чөгендер утыртмаган идем. Узган ел утырттым мин редиска. Редиска начар булды. Утырттым шалкан, шалкан да начар булды. Ә, салатлар утырткан идем төрле-төрле, шпинаттыр, салаттыр һәм башкалар. Менә алар умырып үсте. Бар кызым, тегендә арткы яктан кер и киенә тор, яме? Бар, туңасың. Мин туңмыйм монда. Ярар. Менә Зәлия белән су сибәбез инде шунда. Бу шундый комлы җирдә балчык. Ком, монда ком гына монда.
Монда уңдырышлы туфрак та түгел. Э, алып та килмәгән монда, тирес тә кертелмәгән, бер нәрсә эшләнмәгән. Э, беләсеңме син кишер ягына суган утыртырга кирәк. Бик алай утырткан иде белмәдем. Менә хәзер беләм.
Белмәгән идем. Кишер үстерү өчен суган кирәк, суган үстерү өчен кишер кирәк. Ә мин узган ел суганны бик күп утырткан идек без. Тегендә кадәр барып җиткән иде ул, э, почмакка кадәр. Менә безнең суган кыягы күп булды, ә суганы булмады аның. Ә кишер дә әйбәт булган иде. Бу бит инде, бу мескеннәр үзләренең язмышлары үзләренең кулларына тапшырылган мескеннәр болар. Алай дип карасаң, хәер бөтен бакчачылар миңа әйтәчәкләр инде, менә бер дә алай ярамый инде, бакчаны карамыйча, тилмертеп, дип, әй бит. Ләкин бит боларны утыртмасаң, бу орлыгын гына калдырсаң, болар Шанс та бирелми боларга. Әгәр дә орлыкта калса. Һәм ул орлыкта калып шул килеш үлергә дә мөмкин. Ә монда шанс аларга. Көн саен су сибәсез инде. Искә төшкәндә. Ә, искә төшкәндә.
Искә төшкәндә, искә төшкәндә чүбе утала. Менә монда әле чүбе дә бар аның, теге уталмаган, итмәгән. Менә моны кузгалак дип утырткан идем мин. Белмим мин ул кузгалакка да ошамаган. Тәме дә әллә нәрсә юган. Ә орлыклар быел сатып алдыгызмы? Әйе.
Иң очсызларын мин керәм дә әйтәм, иң очсызын әйдәгез, бирегез, мин әйтәм, менә салатка нинди әйберләр бар. Менә бу, бу бар диделәр дә инде. Алдым. Щавель дип бирделәр, кузгалак бит инде щавель. Е, белмим мин аны, кузгалак тәме юк анда, бәлки үскәч рәк тәме булыр.
Кыярга, помидорга тибет эшлисеңме? Юк, эшләмим.
Йо, мин беседка эшләп ятам. Ә, беседка тибет.
Поликарбонат белән бер ягын каплап бетердем инде хәзер. Җил йөри алайса каты итеп.
Әйдә, анысын күрсәтәсең син рецептны? Аны күрсәтерлеген, әйдә. Мин әйттем бит бакча дип, мин килик дип. Мин бит алдан ук әйттем, бакчам юк минем дип, әйме? Менә үзләренең язмышлары, үзләренең кулларына тапшырылган әйберләр генә бар дип. Шуңа күрә мин бакчам белән мактанмыйм, мактана да алмыйм, мактанарлык җирем дә юк. Менә беседка дидең бит, шушы беседканы ясап ятам инде. Монда алайса өч яктан ачык ул. Җилле көн булганда бик каты җил уйный. Мин инде поликарбонат белән каплап карыйм әле дип, шуны маташтырып ятадыр инде бүген. Шөребе бетте, хәер, кибеткә барырга кирәк. Ни, поликарбонат эләктерә торган теге йомшак мондый шайбалар. Алар бетте. Шул, менә күрәсең, бардак менә, торбалар ята монда. Бу нәрсәләрдән калган торбалар? Калмаган, болар коймага китәсе торбалар болар. Киләчәктә, Алла бирсә. Минем бит коймада юк. Менә бу күршенең, күршенеке монысы. Менә монда безнең, менә шушының уртадан, әйе, менә ызан. Ләкин монда койма юк. Беләсеңме, шунысы яхшы. Минем капка да юк теге якта. Чыгасың да, бөтенесе синеке сыман. Киң, иркен, карны да мин монда кара ишек яуган ничә тим икән дип күрәмим. Мин эттерәм дә рәхәтләнеп теге якка, бу якка атам. Күршеләр белән монда кеше тормый. Монда юк әле менә төзеп яталар алар. Э, монда э, җәй көне генә тетя Галя исемле апа, әби. Алайса сез монда инде круглый год үзегез генә. Әйе, монда үзебез генә инде. Теге баштарак бар әле торучылар. Әзрәк. И, менә бу йортта торучылар бар инде. Күрдең менә, үлән үсеп бетте, менә моны чапмаган әле. Монда хәр бөтен кемнәр карый әйтәчәк инде. Кара инде моның ишек алды. Кара инде моның бакчасы. Миңа кирәкми ул. Ул менә яшел булып тора әзрәк. Яны бер кат чапкан инде, тагын үсте ул. Ха, тагын чабам. Һәм монда киләчәктә монда бакча эшләү нияте бармы соң синең? Бәрәңгеләр утыртырга. Хәтта Юк. бәрәңге хәзер не выгодно утыртырга. Бәрәңгене бит инде аны хәзер теге утыртканнан алганга кадәр җитәкләп йөрергә кирәк һәм үзеңә кыйммәткәрәк чыга әле ул бүгенге көндә. Киләчәктә коймалар тотып куйганнан соң, менә монда җирләр ташылган бит инде, бит күрәсең. Тигезләп шуларны, аннан соң инде газон җибәрергә. Рәхәтләнеп газон, шунда Балалар чага уйнарга рәхәтләнеп шунда йөгереп йөрсеннәр. Футбол уйна шунда, тегесен, монсын уйна. Бер-ике агач утыртып куяргадыр инде. Күп түгел, кайбер кеше бит инде, о, агач кирәк дип өсте-өстенә агач утырта. Аннан соң бит ул үсә, каплый бөтен җирне. Шуңа күрә бик зур булмаган берничә генә утыртырга да. Миңа хәзер дә әйтәләр, нишләп хәзер дә агач утыртмыйсың син дип. Менә, нишләп бөтен кеше, шул белгеч бит инде бөтен кеше дә. Нишләп утыртмыйсың агач, алар бит үсә торалар дип. Ну ярар, хәзер мин агач утыртам ди монда, әй бит. Ә минем эшлисем бар, трактор кертәсем бар монда. Мин ул агачлар аркасында трактор белән кереп йөри алмаячакмын рәхәтләнеп. Аның үскән агачын да сатып алырга булайм. Бүгенге көндә. Ага, ничә ничә елдан бирле яшисез?
Тәк, өченче ел була быел күчкәнгә. Төзи башлаганга 10 ел. Әле дә төзим бит әле. Әле койма да юк, ни дә юк. Менә монда инде Зәлиянең урыны. Монда үзе спинасың син. Ә инде бергәләшеп. Кара, сезнең җирдә нарат баш үсә икән, полевой площадь. Димәк, җирегез сезнең уртача әчлектәге. Кая ул, нәрсә ул? Менә бу

Ял итәсең инде, теге артык эшләрең ниләрең булмаса, телевидениега чакырмасалар инде. Аннан башка да җитәрлек. Товар алып кайтасың, тегесе, монысы, анда Зәлияне бакчага алып барасың, әле мака менә барма ди. Мондый матур көннәрне җибәрмим. Монда йөрсен, кызынсын, Д витамины алсын. Әле дуслары килгәннәр икечә, менә монда мәш килделәр дуслары белән. Бүген күренмиләр әле. Кунаклар белән бик күрешкән юк әле соңгы арада. Ураза булгач бөтенесе качып беттеләр. Кем кая, кем нинди генә сәбәп табып, теге кем авылга кайтып китә шунда, кем отпуск алган, кем бөтенләй эндәшми. Дәшми тынмыйча да яталар. Шул менә шушындый бардак. Ничә сез монда мәйдан общий? Он сотый.
Подвал белән эш була инде. Подвалы бар әле. Кыйрып кит. Не?